Heýjanlançy? Wa, ýeý, goňşy.
Otyrmyň gyz?
Otyr, nädip durandyr öýtýäňmi? Ýe, gowumy ýagdaýlaň?
Gowy, hä, näme boldy?
Ahy, eşitmediňmi gyz sen? Şuňa habarla gyz goňşy sen. Eşitmediňmi hiç zat? Eşdemok. Aga bütin oba eşdipdir seň eşitmeýşiňi. Meň galaýşymy?
Hawa. Näme boldy?
Aga ilden eşdeniňden menden eşitseň gowda. Maňa degişlimi?
Waý saňa degişli bolmasa men size gelerin wagyn. Ýa özüm eşdip bara. Ýüregim ýaryldy dagy. Şony ýaly gorkunçmy gyz?
Aga gorkunçrak özä.
Onda aýtmaýsana goňşy. Ýüregim erbet bolar la.
Ýok aýtmasamam ýüregim ýarylyp barýa. Şeýlemi? Goňşy aralykda aýtmasaňam gowy dälýa. Gowy bolaga menem eşitmesem mara bir hili erbet boljak ýaljak bolup durun-a. Aýtaýsana. Nädip aýtjagymam bilemok. Nädip aýtjagyňy bileňok? Aga bir öýden gelip çykyp seň eşitme işiň diýsene. Aga näme men eşitmän galýan gyz? Ol neme?
Näme?
Ol
Ependi aga. Hawa.
Ependi aga bar-a.
Hawa. Ol R harpyny nip bilenokmyş diýýärler çynmy şol?
Weý goş. Goýsana goňşujan. A men bilmel-ä diýip bilmese, nirden tapdyň gez bu zatlary? Weý aýdyp otyryn-a bütin oba aýtýa diýip. Bütin oba nirden bilýämiş şu nirden çykan zat bu diýýä. Weý, hany howun Ependi aga eşekden ýykylypdyr-a? Hawa. Ana şonda yr harpyny ýitiripdir. Kim aýtdy gyz ony? Weý dikge aýtdy.
Weý dikge nirden bilýämiş şuny? O dikge-de potdyş aýdypdyr. Potdyş nirden bilýämiş şuny? O potdyşa-da Atajan aýdypdyr. Atajan nirden bilýämişin onda? Atajanam?
Hä, Atajana jüjür aýdypdyr. Hä, o Şakyr Şükürmi? Hawa. O Şakyr Şükür nirden bilýämişin ony? Ony-da Çary aga aýdypdyr.
Onda Çary aga nirden eşidipdir ony? O Çary aga-da bar-a? Hä. Lakga aýdypdyr.
Onsoň oňa? O Lakga-da Italmaz aýdypdyr. Onsoň oňa kim aýdanmyşyn? Italmaza-my?
Hü.
Italmaza.
Italmaza. Amangül aýdypdyr.
Amangül aýdypdyr? Hawa. Amangül nirden bilýämi şunony? Waý, Amangüle-de goňşusy Toty aýdypdyr. Toty?
Hawa.
Esasy şony kim ýaýradanyny, şony kimden çykanyny aýtsana maňa. Aý, şu baryp gaýdaýyn-da men. Toty aýdypdyr diýip aýdyp otyryn-a. Totymy şony tapan? Toty aýdypdyr, Toty. Men-ä bilemok, Toty aýtdy diýdiler. Toty.
Aga ýok-la gyz. Men biläýmel-ä gyz, Ependi bilen günde gürleşýän-ä men. Gürleşýäňmi?
Gürleşýän.
Bir harpyny diýýämi? Diý, diý, diýýändir-le gyz. Eşitdiňmi özi sen?
Eşiden ýaly-a bolup durun bir hili. Agy heýjanyň şowy. Bu Ependi aga ir bilen bir ýerik-ä gidip barýardy. Oturmaga gitdi. Hawa, oturmaga gitdi. Hawa. Şonda, Oturmana gitýän diýdimi? Hä?
Birjemik. Ýok. Ana. Ot ýygmaga barýan diýdi. Ana. Ana.
Diýip bilýän bolsa, ot ormana barýan diýer-dä. Diýerdi. Hä. Gyýw. Hä. Epindiş taýda. Gidip soraly muny. Ýör. Men bu zatlary ýöne goýman. Anyklaly, anyklaly.
Diýýändir şol.
Bütin il aýdyp ber. Ýör.
Otyrmyň toty. Hawa, geldiňmi kakasy? Hay, gelmesine geldim bolýan, hay, bir bela sataşdym ow. Toba, näme boldy ki? Näme boldy, näme boldy?
Men odun ýygmak gitdim, bilýäň ha. Hawa, ot dogrudan hem sen han otunyň. Odun goýup gaýtdym şo ýerde. Näme boldy?
Näme boldy, näme boldy?
Ana ol goňşyň it almaz. Hä.
At sataşdy maňa. Bir edenim haýyş etdim, bir şu odunymy gaýrat etdi, arkama hop ediş diýdim. Goňşy aralykda bolmaz-a? Hawa, hop ediş diýdim. Hä. Olam hop edişenim üçin näme berjek diýdi. Toba!
Ha, menem hiç zat diýdim. Ana, bar diýenime şol. Şo hiç zady ber diýip sataşyp günüme goýmady. Hiç zady sen oňa nädip berjek? A menem şeý diýdim-dä, men nädip bereýin o hiç zady? A senem hiç zat berjek däl diýip aýtmaly däl-la. Men zadym ýok diýäýmeli ekeniň-la, hiç zat berjek diýip.

Ýadadym, suwsadym, çaý çeýnip gaýtdym. Ol senem bir alaja, ynha bu alajalar, ho, alaja, alaja diýip näme sen ýöne maňa-da goýmadyň-aý ol alaja diýip. Waý, dur, durup gör kakasy.
Bu alaja diýip ýöne goňşap toý goşan dana köşekli düýämiz bar-a. A? Şony eltel diýip gürleşdik ynha birini muňa düýä dakarys, birini köşegine dakarys.
Ony. A muňa-da ynha teňňeçik zat oklaşdyrypjyk gapdalyna şeýdip dakarys welin, ine, Bir nähilem bolsa Sen goňşyň toý toý diýip sen o meni maldan çykarýaň. O ýatagy boşatýaň o düýe köýjek äkitjek diýip sen. Toý goşant etmeli bora kakasy. Aý her toýda düýe köýjek etmelimi oňa how. A biz äýşi bilen etýäs oň gelýän zat bolam zok. Aý kakasy.
Onsoňam sen näme dyzan bolýaň ol o gudaw gidenlerine de saňa aýtmadylar olar. Ýadyna düşen däldir da kakasy, ýadyna düşen däldir. Ýatlaryna düşseler, maňa aýtmak nämä gerek? Men hol obaň çetinden gidip barýanlaryny görsem, nirä barýanlaryny eýýäm bilýän-ä. E, ýa-da bolmasa, öýde saçak alyp daşaryk çykdylarmy? Şolar bäbek gutlamaga barýamy, ýa-da gudaçylyga barýamy, gelin gutlamaga barýamy, men derrew bilýän. Maňa aýtmak gerek däl-ä. Men gördügim boldy, dessine özüm bilýän ony. Ýöne bul alajaň Gülene seň ýüz aňyp bolmaz. Ertaky düýe daňjak niýetim ýok. Hä. Indi ha bir gapymyzda duran owlakly geçimiz bar. Hä, hawa. A birine şoňa daňar. Hä. A beýlekisinem owlujygyna daňar. A muň içine de bir peňňejik-peňňejik salyp bir goňşyň eline tutduraryn. Ana, ony hem bolýa.
Bararsam welin jarçygy ýygrar. Indi ha Goňşusy çary köşekli düýe getirendir-le, ho-ow diýip gygyrýar-a, bir owlak getirene geçi getirdi diýýär, gul ertene goýun getirdi diýip gygyrýar. Şeýt bir jarçy bir ululykmak häsiýeti bar-a. Şeýt, şeýt, ýogsam meni maldan çykardyň. Men hem şol jarçynyň ululdyp gygyrýan düýesiniň gürrüňini edýän-ä. Sen aňyrdan alýaň-ow.
Aý, kakasy bolmaz-a. Ýöne bar-a şu kakasy. Amanguly goňşam a bir gaty içinden getirin-ow. Ýene üýşýä olar näme? Ýene üýşýä.
Ýaňy pişme bişirip duran ekeni. Ana aýtdy ýa-da bir üýşmeleň a bar. Bardym. Ha.
Hä?
A, waý goňşy oň bolsun gudaçylyga barýaňmy diýsem, şeýdip ýüzüme çyk gör iýip durdy-da, Ýok diýdi.

Çytyryp çykaýyn, sen gudaçylyga gitjek bolsaň, saňa toý goşant bolar, ýene bir zat bolar, bir oba aýlanyp çykaýyn. Ýok, dur diýdi, häli gideýin, guda bolaýyn, onsoň aýdarsyň diýen bolýar maňa. Ýöne diýýär, häzir agtyklary geljek, goňşulary geljek diýýär. Şolara diýýär, pişime bir oturyp, bir çaý içer ýaly pişim edýän diýdi. Menem, Wiý, şeýlemi, onda kömek edeýin diýdim. Bar, sen gaýdyber, men häzir saňa pişime paý ugradaýaryn diýdi-ä maňa.
Howa. Senem onda keýwany şoňa ynanyp gaýdyberdiňmi? toý paý alman. Waý, Haýdaryň kakasy. Bäräk geçdim-de durdum seredip. Ana ho, baglygyň içine gelip, gelnim-de bar-a, şeýdip, şeýdip seredip durdum. Bişmäni bişirdi, bişirdi, iki gözem men tarapa garşy seredýär şeýdip. Oý, menem bar-a, men-de. Haý, senem alman gaýtmarsyň. Oturan kişi boldum, ýorun-joran kişi boldum. Ak-ak deşejigimizi aňyrky çile äkidip örklän boldum. Aýlanyp ýördüm. Ýöne gözüň olarda.
Gözüm olarda.
Indi haçan saçaga dolap ugrarlarka diýip. Gitmediler. Gitmediler. Ondan kim aýdaýyn? Ýöne onda-da diýdim. O Heýjan öňümden çykdy, oňa aýtdym. Ondan o Oguljanbike öňümden çykdy, oňa aýtdym. Şu Amangüller bu gün-erte gudaçylyga ugramasa meňem zat bilmedigim diýdim. Hä. Kaka. Men? Ynandylar. Hawa, ony näme ynanman men dogrymy aýtýan. Aý hawa-la sen ýalan sözüň ýokdur.
Pişmäni getirse welin çaýyň ady haýyn. Onda ýör şu çaýyň ýanyna barara çaý içeli. Ýöne sen şu odunyň çölde goýup gaýtmaň bir bolmandyr. Aý aýtýana sataşdym haw men gaty suwsadym çaý içesim gelip gitdi. Ýör hany bir çaý bir içeli. Demlije dur çaý.
Ýör hany demli bolsa.
Üstüni basyryp çyk goýdum. Kakasy, Baryber, häzir barýan. Ömür häzir barýandyr heňkem ýerinde. Be!
Olar heýjan bilen Gülşat bir zatlara hymydysymy, hymydysymy gürleşýärler welin. Kakasy, Bu zatlary öýe sal, men häzir gelýän.

Salamälik. Amanlykmy kegim, saglykmy? Şükür, gowy gezip ýörmüsiňiz? Hawa, hawa.
Gowumy sizem? Hawa, gowy, gowy. Oturay görüşsek. Otur, otur, otur goňşy, otur. Heý jan, şo idisiň-dä. Hawa-la, kakasy ýene.
Ha, sen oturmaga gitjek diýdiň-ä. Haçan?
Häli öýden çykyp gaýdaňda ot ormaga gitjek diýdiň-ä. Ýygmagamy?
Haw, ýok, ormaga diýdiň. Aşa ýygmaga gitdim-dä. Onsoň orjak diýdiň-ä. Ýygdym-da.
Ependi aga? Hä? Bu ot orulanokmy näme? Hawa.
Hä? Ýygylýa, keýgim, ýygylýa.

Paýa pul diýýärdi. Waý. Gowşujan.
Ýo, şeýle geçilýän zada paýa pul Hawa. diýilýär ýöne başgaça-da ady bar-a şoň. Hawa. Şeýle geçirip goýberilýär-ä. A şo paýa puldan geçip gitýäs-dä. Hawa, onuň şo taýda Maman eje tamdyra ýapyp dur-da. Hawa, ýapyp durdy.
Şeýle Näme ýapyp durdy şo?
Ýapýar-a şeýdip Hawa.
kakasy. Nan.
Ýo, başgaça aýdylýan hile bar-a, kakasy dürtüp-dürtüp ýelmeýär-agay şony. Külçe.

Kädiden.
Kakasy. Käşirden.
Kädiden. Käşirden kakasy. Kädiden. Kakasy iň soňky sözüňmi şu? Ýo ýene ba.
Etli utap.
Kakasy. Otly utap.
Hiç zadam ýok.
Otlam ýok, etlem ýok, hiç zadam ýok. Şony aýdynçaň hiç zat ýok. Näme bollaý saňa bu, näme bollaý köpürdi.

Aý, bir oýun eden bolup gyr diýibilemok diýdim, monwara how, eýýäm oba ýaýradaýypdyrlar-a, how. Aý, Heýjan, çörek getir, çörek! Käşirli utap.